Туох буолта? Тоҕуон сыллаахха Саха эрин литература искусствотын күннэр буолбутугар манна уруйааччылар тахха ыһыллыбыттара. Онно суорун лоболлоон, далаан иһин бары бааллара. Биирдэ кинига туорга Эмиэ онно көрсүһүү буолбут. Мин аттыбар далан туран эттэ, бу эһиги саамай атын улуустартан баай историялаах улуускут ээ. Эһи хаҥаластаргыт Хаҥылар Регизовскай ааттаан олороҕутуй диэн ыйытта. Тоҕуон сыллаахха ити. Оччотооҕу миэхэ оччотооҕу мин эйэм эмиэ оннун була илик ити аныгылыы өйү була илик кэм этэ ханна эрэ ийэлэр ыксаабын бэйэм буолар Женевскэй Орджоникидзе музей дьиэтин дириэктэрэбин онно хайдах баҕайыны ону уларытыы миэхэ таҥнарыы курдук көстөр рептилия иитиллиим оннук буоллаҕа дии таҥнарыы курдук ол быыһыгар сүрдээх ытыктыыр дьоннордоохпун Афанасий Михайлович Яковлев диэн Ярославскай атынан республика Журналистскай бириэмэтин лауреата миэхэ иккитэ айыллыбыта. Байбал Николаевич аан бастакынан ыҥырыы таһаарыахтааххын бу биһиги аржики заатыттан аккаастамаппыт диэн Ону мин олох истэ бараммын ытыктыырым, убаастыырым, кини хоботуохпун, баарбаппын туох да диэтэппиэт биэрбэтим. Иккиһин кэллэ дьэ бу «Железобужье идеология» киинэ хайаан даҕаны эн олох утары эбэтэр статуэтуруй эбэтэр ыҥырыта таһаардыа буолуо. Ону мин эмиэ туохтаабатым саараҥҥа аатым дэбигис сонно сөп диэххэ сөп эбэтэ ол буоллар аатырбат миэхэ сыыһатын билэбин ол кэнниттэн кини миэхэ аһыллыбата ол гынан баран кини миигин үчүгэй киһи буолан ону үөхпэтэ даҕаны хомуруйбата даҕаны мин онно махталлаахпын кырдьаҕас саастаах бэб саастаах киһи

Механыахпар Хаҥалас улууһун төрүт аата түннүүтэ хас биирдии Хаҥаласпын диир киһиэхэ улахан событие дуу өйдүүбүн. Тоҕо диэтэргит бу мөккүөр хаһыат нөҥүө ити конференциялар мунньахтан нөҥүө икки сылтан ордук барбыта уонна ыараханнык барбыта билэргэ курдук ити туохтар буоллаҕына биһи мөккүөрбүт куһаҕана диэн суукка кытары тиийбитэ тоҕо диэтэргит ол курдук мин холобура Бу событиены үһүрдээн кэтэһэр этим. Бу кэтэһэр буоламмын даже бу бэйэм бу История земли Хангалаская диэн ол хаҕана тахсыбыт статьялар. Статья хотоо диэтэххинэ икки хаһыакка кэннэригэр нуучалыы да сахалыы даҕаны улахан Төмөккө диэххэ, ынньаан буолбатах гынан баран, ону да диэххэ, ону барытын бу маннык холуорура бу тиспитим эп. Тоҕо диэтэр хайдах түмүктэнэр диэн уонна бэйэм все-таки историяны билии үөрэтэр буоламмын, бу барытын манна муспутум бу бэйэтэ туспа исторический документ курдук өйдүүбүн манна эп диэ. Бу манна барыта бааллар. Онно холуоруйду Хаҥалас аатын төннөрбүт уураахтара, игин барыта манна бааллар. Хас сыллаахха, ким суруйбута, ким утарсыбыта, Ким өссөспүтэ. Ол материаллары холура манна ылан сэгэтин арыйдахха бу манна дьэ холобура туох дииллэр утарсааччылар буоллаҕына туох диэн суруйаллар. Главное не в названии дииллэр. А нужно ли менять диэн суруйаллар. Онтон буоллаҕына

Уонна бу Арҕаа Хаҥаласка кэлэн нуучалар үс сүүс үс сүүс алтыс сыл үс сүүс алтыс сыл аһаан таҥнан олордулар. Олорбут сирдэрин аатын хайда чөлүгэр түһэрии уохтаахтарый? Бу дойдуга олорохтор доҕордоспуттара. Бу дойдуга Арҕаа Хаҥаласка нуучата сахата биллибэт, нуучалыы сахалыы булкуур тыллаах омуктар буолан кэлбит буолбаттар. Манна кими даҕаны этиэ суоҕа. Бары сахаларбыт арха аһылла дьоннорбут. Түннүгүнэн да бас материалаатарбыт арха аһылластарбыт. Онон арха аһыллас буолар уол уруһуһан оқуһа кэлиннэ. Хаҥалас диэн буолар ду, арҕаа хаҥалас буолар ду диэн. Тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуон сыллаахтан ити билиинэн эппитин курдук тоҕуһун үс сыллаахха дылы мин народнай депутаттар оройуоннаах эбиэттэр председателинэ үлэлээбитим. Ол саҕана толории, талэрии кэмэ бөҕөтө буолбута. Ити ааттар уларыйыылар эмиэ ол сылларга буолбута Таатта улууһа урукку Алексеевскайтан Таатта буолбута, Ньурба улууһа урукку Ленинскэй оройуонтан Ньурба буолбута. Биһир ойоммутугар эмиэ ити кэпсэтиилэр салҕанан барбыттара, ким эрэ утарар, ким эрэ сөбүлэһэр. Уруккуттан партия түөр үлэлээбит дьоннор сиргэ Орджоникидзе аты хаалларыахха диэн таһаараннар, үс сыл курдук чэ букуллан кэпсэтиилэр буола турбуттара. Элбэхтик Илья Маяктарыгар хаһыакка таххыбыта дьоннор санаалара. Оннуттан мин ити председателинэн үлэлии иһиллэр кэммэр биһиги нэһилиэнньэлэргэ төлөлөһөн нэһилиэктэр бэйэлэрин сэбиэттэригэр эмиэ көрөннөр туохха баҕаралларый, хайдах буолар ордугуй диэн кэпсэтии аҕаланан, онтон оройуон сэбиэтигэр постояннай комитеттар үлэлээн, олор эмиэ бэйэлэрин истэригэр кэпсэтэн, общественноһы тардан, активы мунньан мунньахтаан, бастаан аатпытын уларытабыт туларыппаппыт дуу диэн. Арже Никитзанна хаалабыт ту, эбэтэр уларытабыт турук аапытер төҥнөбүт ту диэн. Боппуруос турбута, онтон төҥнөбүт диэн быһаарыыны ылынан чугаһаабыппыт кэннэ аны ааппыт ким диэн буолар диэн. Хаҥалас диэн буолар ду, арҕаа Хаҥалас буолар ду диэн. Эмиэ мөккүөртахха сылдьыбыта. Манна урукку баһылык Федоров хамыыһыйалаах этэ, эмиэ администрациятыгар олор ол арҕаа Хаҥалас буолуоххарын диэн эмиэ бээнэрин хамыыһыйаларын тугунан быһаарыытын киллэрэ иллибиттэрэ. Онуттан онно утарсааччылар тиһэ Хаҥалас буоллаххытына урукку Хаҥалас территориятын барытын ылаары гынаҕыт ол аата Горнайтан сир ылаҕын, Мэҥэттэн сир ылаҕын, бу куорат территориятын ылаҕыт игин диэннэрчэ ол хаҕаны механыях көрөттөн таа утарыахха да диэн утары киһиннук өйдөөбөк буллаҕа ди урукку баар территория ахын бир хаҥалас ааты төннөр була билиҥҥи баар территория битгэр диэн онон тэти кэпсэтиигэ сессияҕа киириэххэ дылы итинник икки туох барбыта кэпсэтии. Ол гынан ба Хаҥаласка диэннэр оттон депутаттар биһиттибитигэр биһи хамыыһыйабытыгар Хаҥалас буолабыт диэн элбэхтик этиллибитэ. Ол курдук холобура Игорь Гаврильевич Олесов ол аҕаны постоянно хамыыһыйа председателэ биһиэҕэ кини киирэн архивы кытта үлэлээн хас сыллаах ханнык сылларга Хаҥалас буолбута онтон ханнык сылга Арҕаа Хаҥалас буолбутай, онтон хас сыллаахтан ылата бу Орджоникидзе буолбутай диэн. Үөрэтэн баран депутатскай туох өттүттэн үксэ Хаҥалас буоларга диэн этэ. Онтон өссө биир боппуруос күөдүйэн таххыбыта. Кангалассы буолардык

Хаҥалас буолуохтаах дии. Ньыычалыыта Кангалас ski оройуон, Хахалыыта Хаҥалас оройуона диэн буолар диэҥҥэ кэлэн куоластааммыт итинник быһаарыы ылыллыбыта. Кыым хайакка Каличин уонна сэкки киһи үс буолан бииргэ кыракый туох таһаарбыттар. Маннык информация бу таатталар, ньурбалар ааттарын уларыттылар. Биһи хаһан уларытабытый дии. Сөп. Дьэ ол кэнниттэн туохтаах барда? Хамсаан барда да бар буус устарын курдук. Аргыый-аргыый дьэ хара-хара, аргыый-аргыый уста дидди диэки баран истэ. Оччотооҕу уу үрдүнэн туох ыйыппыттара? Ыйытыы ыйыппыттара. Бу биһиги ааппытын уларытабыт дуу, суох дуу диэн. Аржинкевичке Хагалас ким буоларый диэн. Ол онно биһиги эмиэ кыайтырыылаах таҕыстыбыт. Хаҥалас балааччылар. Оччотооҕу постсовет директ этугунан председателинэн Петр Дмитриевич премия олорор этэ. Ол тыты дьыалатыгар эмиэ иһиллэр буолуохтаах ол сурук бука Онон дьыала абыллыах курдук буолаалла. Ол гынан баран дьэ мин дьэ аны өйүм анаан марий кэҥээн барда. Дьэ бу хайда бу манна бу туолбар ол бүгүн олорон көрбүт историяларын дьэ дьиҥнээхтик таҥнарыы буолланнар эр диэн. Ол сэттэ уон сыл олорбут сэбиэскэй былаас хайдах биһигини барыбытын төрөтөлүөҕэй диэн. Оннук быһыы майгы буолла. Хайакка ыстатыйа баатаххаар, олох улууруппаппыт да диэн уонна уларытыаҥ да диэн, икки өттүттэн. Ол онно үрдээх күүскэ суруйаллар этэ. Уулуссатын да уларытыаҕыҥ, пааматигын да ылыаҥ диэҥҥэ дылы. Атыттар буолла олох, бу дьоннору олох сууттуоҥ диэҥҥэ тыыла. Да маннык буоллаа биһи кырдьык кайтарар эбиппит референдум баарыа уох диэн буолла. Дьон өйө санаата өссө да бэлэмэ уоҕабыт. Ол иһин комиссия тэриллиитэ буолла научно-практическай конференцията ыытыаҥ диэн диэн тыл киллэрбитим. Онтон ол комиссияны талыыга председателинэн Якуля Иванова романы таллыбыт. Иван Романовичка мин хаалан олорумун эттим кэпсэтэн баран. Биһим аны эмиэ мунньаҕы конференцияты маннык ыыттахпыт эмиэ кыайтарар туруктаахпыт диэн. Онон биһи бэйэбит күүспүтүнэн кыайыы оһохпут куорат интеллигенциятын көмөҕө ырыахха диэн. Онуоха кимнээн гыриаххын бааран диэбитигэр мин онно эттим бу Тыгын Арамаанын суруйбут Уруйа иһиллэр оччотооҕу сатахха илик этэ Василий Яковлев даланы ыҥырыахха диэн буолла ону аптарытыата сүрдээх улахан

наһаа улаханнык үөрэр-көтөр уонна сөбүлээн ыҥырбыппытыгар наһаа махтанабын. Очетооҕу улууспут халайаачытынан хаҥа киһи. Бүлүттэн төрүттээх хаамай төрдөсө ти хаҥалаһабыт кэлин билбитим. Федоров Петр Семенович. Сүрдээх кыайыылаах-хотуулаах үлэлээх киһи. Дьэ, кэлэн үлэлээн ааспыта. Мин манна быһа түөммүн кинини ырдатыахпын баҕарабын. Кэнни кинини кэллэ-кэлээт бу биһиги Саргы түһүлгэтэ үлэлииллэр кулуупка тэрилтэҕит уонча сыл Баар уонтатахха бытыктаах тутуу буолан турбута кыа тутуллубакка үп да хачы да бии ол быыгар хас таалайааччылар кэлэн олорбуттара да суох кини таккаат ону тута киллэртэрбитэ бастакы ыалыгар Онно били интернационалист өйдөөх санаалаах дьон буоламмыт, үлэ-хамнаска олуспутааммыт, ким этэрин, салайарын эрэ кэтэһэллэбит, бэйэбит тыл бэйэбитин олобутун иннибитин көрүммэппит. Дьэ онуоха туох да хайдах бу дьоҥҥутуй диир бу мин аraa улуускулаатын да маннык дьону көрсө иликпин диэр дылы. Онтон баран Ити администрацияттан манна кэлэн штаб тэриллэн олорон, ол да олох хаайан туран, эптиэ, дьон үлэлэтэн турар. Кэлии дьоннор буоллаҕына, пробовка суох, иген дьэ ол электричество тардаарына дииллэр эбит, ону этэр эбит. Хата бу хантан эһиллэҕин диэбит ону. Ивановскайтан да хандан да диэбит ону. Төччө сиҥэтэ ол Оройуоҥҥар дойдуга баран үлэлээтэххинэ табыллыа диэбит. Кэпсэтии да кыра, кылгас, олох байанайдыы. Киитэ Аассыҥата хантропровод буолбут тарда тирилэтэн барбыт, уоту күөһэ кэлээн. Ол курдук үлэлиир этэ. Хаҥалас аатын иҥэриэххэ диэн этэр быраабым суох курдук. Тоҕон икки сыллаахха саҥатыгар саҥа былаас үөскээбитэ бу биһиги республикабытыгар президент былааһа олохтоммута онон михаил ефимович эһиги биир дойдулааххыт михаил ефимович президент буолбута онон сибээстээн урукку сэбиэскэй былааһы тутан олорбут салайааччылар бары атын үлэҕэ ананан үлэлии-хамсыы барбыттар барбыттара ол иһигэр мин эмиэ онон Михаил Ефимович тохсус сыһылаҕа ыҥыран ылан баран мин онно Японияттан как раз кэлбит кэлбитим нөҥүө күнүгэр нөҥүө күнүгэр Михаил Ефимович ыҥыран ылан баран кэпсэтии таһаарбыта Онон дойдугар Бүлүүгэ баран главаала диэбитэ. Мин оччотооҕу бырабыыталство бырабыыталствоҕа управляющий делами диэн доҕоноска үлэлээбитим. Ол дууһана соччотооҕу улахан суолталаах этэ суох баар бырабыыталыстыба уураахтара бэрэссэдээтэл уонна управляющий делами подписьтаах тахсааччылар ол иһин улахан эппиэтинэстээх үлэ үлэтэ ону Михаил иппенович Э дойдугар дойдугар тахсаҥҥын тахсан Бүлүүгэ баран үлэлээ диэн этии кэлэрбитэ. Онуоха мин этээччи буоллум. Бүлүүгэ төрөөбүт эрэ буруйдаахпын. Биир да чаас Бүлүүгэ үлэлээбэтэх киһибин. Онон миигин билиниэхтэрэ суоҕун сөп маҥнайгытынан иккиһинэн буоллаҕына ол дойдуга билигин туохтаах да оппозиция диэн араас общественнай тэрилтэлэр бары бииргэ үлэлииргэ бииргэ түмсүүлээхтик дьаһанарга бэлэмнэрэ бэлэмнэрэ суох бары тус-туһунан өйдөөх санаалаах оннук олороллор Онон арааһа кыаллыбата буолуо диэтим. Ону олорбохтуу түһэн баран Михаил Ефимовича оччооҕуна бу манна чугас мин дойдубар Покровскайга тахсан үлэлээ диэтэ. Орджоникидзе оройуонугар диэтэ. Манна ити зааҕга табыс толору кэһэкэйи мостобут. Онно киирэн дьэ миигин бэрэстээби кэннэ маннык киһини аҕаллыбыт Михаил Ефимович манна укааһын таһаарда. Манна главаала эһэҕэ главаанынан диэн бастакы главаанынан. дьон ото истэллэр истэн баран олороллор туохта реакция суох сээп онтон мин туспунан барытын кэпсээтэ аҕыйах соҕустук онтон ыйытыы баар дуо диэн буолла биир да киһи туран ыйыппата дьэ Онтон көрөбүн оттон дьоннор билбэт киһилэрэ буолла хаһан да түһээн да баттаппатах киһилэрэ кэлэ олорор буоллаҕым диэбитэ ол ол иһин дьэ тураммын аҕыйах тылы эттим улаханнык да я думаю ордук Михаил Ефимович анааһынынан кэллим эһиги иһиттигит Мин буоллаҕына тугу даҕаны элбэҕи этэр этэр кыаҕым суох, онон үлэлииргэ бэлэммин. Эһиги көмөҕүтүнэн эһиги эһигитини кытта уопсай тылы булан бу оройуон Орджоникидзе оройуона олохтон хаалбатын курдук үлэлииргэ үлэлииргэ эһигитини кытта бэлэммин диэтим. Уонна тугу этиэхпиний атыны дойҕохтуу барбатым. Оннук диэн буолла. Онуттан иһитти истээ бары иһиттилэр. Ол гынан баран ытыс таһыныыгын диэн суох. Ол курдук дьэ бүтэн хааллыбыт. Төһө даҕаны оннук буолларга дэһи интернационаллар уйун бол бол бол болбукка үрдүнэн сахалыы тыыннаах оттоох сахалыы былыргы оттон тыгын саҕаттан эһиги сахаларга манна биллэр-көстөр учуонайдар, бөлүһүөктэр элбэх үөскээбит дьоннордооххут. Онон эһиги сахалыы өйдөөх-санаалаах дьон буолуохтааххыт. Онон ол, ону биһиги Холобура, удумнуох-тутнуох уонна ону үчүгэйдик дьон өйүгэр-санаатыгар киллэриэх тустаахпыт диэн оннук эттэҕим дии. Онон сибээстээн этэбин бу эһиги, биһиги билигин ыытар мероприятиеларбыт үгүстэрэ сахалыы, барыахтаахтар. Ону ону олоххо киллэрэргэ аан маҥнайгытынан маҥнайгы ыһыаҕы сахалыы сиэринэн-туомунан сахалыы ыытыахтаахпыт диэн. Ону истибитим урут оттон ыһыах, ыһыах диэн курдук буолбатах барыта нууччалыы, сахалыы барыта маннык букуллан, букуллан хаалбыт оннук тэрийэллэр үһү диэн оннугу истибитим. Онон дьэ сахалыы тыыҥҥа иитии, үөрэтии уонна оннук үлэлээх хамсаан киириигэ дьэ тоҕус уон үс сыллаахха ити сахалыы ыһыаҕы мин Павел Николаевич Харитонову учууталым музей директор этэ, кини эдэр сэнэх дьон, уруйааччыбыт, Арсох суруйааччыбыт, норуодунай суруйааччыбыт Павел, Павел Николаевича сценарийда хоруй диэн кинини көрдөстүм сахалыы ыытарга. Олох түүн үс чааска дылы тох бар бүтүннүү мероприятие сахалыы барыахтаах, барыта сахалыы сиэри-туому тутуһан бүтүннүү ыһы оннук тэрийэххэ диэн. Ону курдук детериан ыыппыппыт Аны уон аҕыс глава нэһилиэктэр главалара бары сахалыы таҥастаах атынан атынан киирбиппит уонна сылгыһыттар сүүччэкэ киһи атынан киирдибит хаҥалас хаҥыл аттаах хаҥаласта дьонно маҥнайгы хамсаныыбыт онно буолбут Онно десэхпитим тоохто дьэ хадаа элбэхтэ тойуксут тойуксут эмээхситтэр оҕонньоттор сахалар эрэ буолбатах алы бааһынайдар эмиэ кыттаннар дьэ наһаа үчүгэйдик оннук сахалыы стадиоҥҥа учугэй баҕатык да улахан бырааһынньыгы тэрийбиппит биир өттүнэн сахалыы өйгө санааҕа киирэн хаҥалас аатын тиҥэриэххэ диэн иккиһэ буоллаҕына урукку коммунистическай партия коммунист кырдьаҕас саастаах дьоннор кини поддержкалыыр дьоннор аатын уларытыллыа суохтаах аржникиданы сыыска буорга быраҕыа суохтаахпыт диэн дьэ оннук өйгө санааҕа киирэн утарсыы бөҕө буоллаҕа дии Итинник усулуобуйаҕа мин позициям буоллаҕына дьэ хайдах этэй диэн ону олус саҕа дэһиги онуоха буоллаҕына мин буоллаҕына толкуйдуур буоллаҕым дэһэбитэ саха киһитэ һи-билигин сразу уоттаах толонноох тыллары этэн публично общественноска тахсан дьэ бу Хаҥалас аатын иҥэриэххэ диэн этэр быраабым суох курдук эптэ. Тоҕо диэтэх, тоҕо диэтэххинэ саҥа кэлбит киһибин саҥа билсэн-көрсөн эрэбин уонна саҥа мин идиэйэлэрбин дьон-сэргэ ылынан эрэллэр. Ол бириэмэҕэ дьэ маннык этэр кытаанах диэн ол иһин мин Маҥнайгытынан публично ону кимиэхэ да эппэккэ сылдьыбыта дьэпти тоҕо диэтэххинэ ити олурдаах боппуруос эптэ Инники Дьокуускай буола-буола онно хантан оһуокайдаахтар үһү онно барытын омуктар олороллор диэн санаата. Бу Хаҥалас диэн ааппыт төннүбүтүгэр биһи сүрдээҕин үөрбүппүт. Ити биһи холобур Орджоникидзе диэн ааты биһи холобур сирбэт этибит буолан баран бу биһи төрүт культурабытын үөрэтэрбитигэр билэрбитигэр Хаҥалас диэн аат сүрдээх киэҥник билэрбитигэр туһалаах уонна наадалаах дии саныыбын. Инники өттүгэр холобур биһиги ыччаттарбыт бу Хаҥаластан биһи төрүттээхпит диэн билэллэригэр уонна ити араас учуонайдар кэпсээннэрин, номохторун итини быһааран билэллэригэр сүрдээх суолталаах дии саныыбын. Фестивалларга, көрүүлэргэ, күрэхтэргэ барарга мэлдьи биһи Хаҥаласпыт улууһугар үҥкүүлэммит оһуокай араастарын мэлдьитин илдьэ барааччыбын оттон ол хаҕана били хореографтартан эдэр хореографтар игин холобур мин ити кирпиччилии игин диэн оһуокайдатарбар кинилэр хорҕотугар бу романова бааһынайдыы оһуокайдатан эрэр диэн эмиэ күлүөх курдук буолаллар этэ ону мин улаханнык ону мөккүһэ да барбат этим гынан баран бу кирпииччилии диэн тылы үөрэтэргэ соруммутум инньэ гынаммын урсун быралыйбат былыргы диэн кинигэтигэр кирпииччилии диэн тыл баар этэ Ол онон көрөммүнтэн бу эн тоҕо нууччалыы тылынан оһокейдатаан диэн ыйыттахтарына урукку бириэмэҕэ холобур биһи эдэр сылдьан биһиэхэ кир заводтаахпыт арааһа онно кирпиччэ өктүүһүйдэннэр онно айбыттара буолуон сөбөбүт гынан баран бу олох түҥ былыргы буолуохтааҕыттан кир завоппут буоллаҕына бу отут үс-түөрт сыллар да диэки тэриллибит буолуохтаах. Онон хайдах да кинилэр ол кирпииччэлии диэни айан таһаарбатахтара буолуо дии санааммын элбэхтик хасыһар этим кинигэлэри учуонайдар геннэри инигин. Оннуттан бу Үксүгэр Хаҥалас диэн туһунан номохтор элбэхтэр Хаангылы диэн холобур окладников кинигэтигэр эмиэ баар Хаҥыл аттаах Хаҥаластар диэн эмиэ үһүйээннэргэ уһуруллар. Онон биһи былыргы төрүт ааппытын ыларбытыгар мен хайдаар эти учуонайдары үһүйээннэрин омохтору элбэхтик аахпыт буоламмын ити ааппыт төннөрүгэр сүрдээҕин кыһаллар уонна оттон сэҥээрэр уонна сөбүлүүр этим. Ол бириэмэҕэ биһиги ити ааппытын ылар бириэмэбитигэр Петр Семенович Федоров диэн баар этэ уонна баһылык уонна уоллаана управ делами Рапоилов Николай Семенович Орджоникидзевскай оройуон культура начальнигынан Надежда Дмитриевна Скрябина олорор этэ. Оннуттан ити аатыларга ордук сүүрбүт күүппүт киһинэн Харитонов Павел Николаевич Ойуку буолар. Онтон буоллааннаттан биһигиттэн дьэһитиирдик Хаҥалас оһуокайын араастарын Ханна да бардахпытына фестиваль буоллун, омук сиригэр Россия буоллун барытыгар илдьэ барааччыбыт. Онтон биир ханнык эрэ түгэҥҥэ биһи ДК Кулаковского киирэн концерт бүтэһигэр оһуокайдыахтаах этибит. Ону бараммын мин ведущайга концерпытын ыытааччыга тиийэммин этэр буоллаҕым дии. Орджоникидзевское оройуон нэһилиэктэригэр үҥкүүлэммит оһуокай араастара диэн биллэриҥ диибин. Ону буоллаан онно аттыгар турар киһи буолла этэр Орджоникидзевскай буола-буола ол онно хантан оһуокайдаахтар үһү онно барытын омуктар олороллор диэн саайдаҕа дии. Ону туох диэхпиний уже ол бириэмэ оҕолорум таккар бириэмэлэри тиийэн кэллэ дьэ көрөммүн барытын бары миэстэлиир тураллар да диэммин Көрдүм, иһиттим, онто бары миэстэлэр то дьаһаҕалаатылар. Зрителлэр наһаа үчүгэйдик олох көрдүлэр иһиттилэр диэххэ тыла өһөттөн барыта сахалыы буоллаа дии. Оттон иһин бир кирпииччэбит тигин диэн иһин бир баар, ол гынан баран дьэ концерт бүтэһигэр ол оһуокайбы бүтэһигэр дьэ овация бо буолла, таһыныы бо буолла. Онтон ол турааччы киһибит онно оһуокайы этиэхтээх эбит. Ол биһиги кэннэ онно били коллективтар бары таккыахтаахтар эбит ити бүтэһигэр ону кини ити сатаан кэбистэ да кыаллыбата тоҕо диэтэххинэ зал ньиргийэн олорор буоллаҕа диэн ытыс таһынан ол иһин буолла кини туга кыайан тахсыбакка хаалла Онон олортон Орджоникидзевскай оройуоннарыта итийдик кыра-кыратык син дакаастыыбыт, хаха, хаха буоларбытын диэмин ити эмиэ кыратык ахтан аһардым. Гавриил Васильевич Таххан тыл эттэ, тыл үөрэхтээки. Олох оҥостон кэлбит эбит, бары да оҥостубуттар. Ол гынан баран Гавриил Васильевичтан дьэ үөрбүтүм диэн. Дьэ бара үс миэтириттэн тахса ууннаах ити урулуон кумаҕа маннык уруллубут туу аалбыт родословнай оҥорбут ол эллэйтэн саҕалаан бу маннык маннык ол эрдэ өссө хаҥаласта хантан туохтаахтар саҕалаан дьааҕа баран хайта хаҥаластар ыйпыт буолбат да диэхтэр үрдүгүрдүк дьон бары оннугар онтон кэлбит дьон ыйпыт буолбат да диэн Ол даже Гиза биһини төрөппөтөх, уһаппатах, онон дьэ буолла бэртэ баһыйан киирэн барда уонна дьэ утарсааччыларбыт Покровскайдааҕы бастыҥ түмэлдэ орто оскуола дириэктэр Иван Михайлович Яковлев бэйэтэ дириэктэр буоллаан историк, дьон Россия үтүөлээх учуутала. Олорон тыл этэр, дьэ ол бу битигин диэн бу кимэ да туга да биллибэт туох гына биһи аатырдаатыгын диэн курдук этэ. Онон Бихар Жигизевичтарбыт те бар олорон кэбистэние. Онтон Сергей Вечеранин самай активнай туох кыттыылааҕа даҕаны уонна общество тутур эмиэ тыл этэринэн игиннэринэн туохтааны Сахалыы дьыычалыы бэккэ этэр Соколов Михаил Николаевич туран дьэ бу эмиэ итигирдик диэн туоретта олох киниттэн бэйэтэ да бааһынай буолла ол иһин олох ола дуоста буолбаппыт диир оло бу дьону оло бэйэлэрин көрүөххэ наада сууттатылыахха наада диэ харылы дьон өйүн санаатын иирдимэҥ диэн буолла ол курдук мөккүөн темабыт уһаан-кэҥээн биир сыл ааһар, икки сыл ааһар, ол кэнниттэн аны туран дьэ туохта кэлэллэр, атын статьялар кэлэллэр. Холобура, туох диэн балаһалаахтар кэлэллэр. Икки сыллааҕы икки сыл соһон диэбит курдук, э, боппуруос э,

Буурда хоһоон баар, эп унааҕын иһитиннэрэбин да Хаҥалас оҕото буоламмын, харандаас илиибэр ыламмын, хаһан да суруйбат эрээри, хоһоону хоһуйан эрэбин. Хаҥалас олохтоох дьонноро хайдыһа арахса сатаамаҥ, халтайга санааны арааран хаһыаккыт сирэйин бараамаҥ Ити мээнээнэ крыло буолла дии. Кырдьык даҕаны сылы быһа этэр онтон киһи хоһоон диэн туох буолла дии. Киһи ис атын этэр. Хойутаан да буоллар өйдөнөн, хойукку ыччаппыт чаппыгар Хаҥалас ааппытын төннөрөн хаалларыах этибит доҕоттор. Хата, бу сайыҥҥы ыһыаҕы Хаҥалас ааттынан көрсүөҕүн, хоннохтон иллээхтик ылсыһан хоһоонноох оһуохай тэбиэҕин диэн. Сөп? Аны туран бу бу хоһоону булан суруйбут киһи аата буола биллибэт. Исчитанием буолла дии. Хаҥалас оҕото диэн. Кыа да буола да биллибэт. Онно олоҕунан бу биллибэт хоһоону суруйбут киһи аата биллэр кэмэ эмиэ кэллэ диэхпин баарыбын. Ол киһи бу эһиги иннигитигэр олорор. Эп ол саҕана мин отут биэстээх, отут сэттэлээх эдэрчи оҕус киһи буоллаҕым дии. Ол гынан баран дьэ ол баҕар кыбыстаммын буолуо баҕар наһаа биллэ көстө сатаабатаҕым да буолуо уонна ол аһаҕана били миин били киэҕэйэхпин да аат суох билиҥҥи курдук онон баҕар бу киһи эппит тыла туохха да уруулуо суоҕа диэбитим буолуо ол иһин буоллаҕына ол псевдоним ыламмын бэйэм все-таки санаабын ол аһаҕана бу хаҥалас аата төннөрүгэр эппиппиттэн билигин санаатахпына наһаа асынабын Саха саха нууча диэн араарсыы суох киһи Хаҥалас төрүт аата улууспутугар төннүбүтэ олус үчүгэй. Бу аат төннүүтүгэр бу биһи хаһыаппыт редакциятын коллектива эмиэ туспа суоллаах-иистээх тиһаныыбын, өҥөлөөх тиһаныыбын. Онон оттон бу биһи хаһыаппыт оччолорго ити нуучалыы-хахалыы тыллаах хаһыаттаах этибит иккис хаһыаппыт тылбааһынан таххар этэ онтон бу аат уларыйарын саҕана Николай Семенович Рафаилов редакторынан кэлиитэ биһи хаһыаппыт Өлүөнэ очуостара диэн туспа тахсар буолбута онно биһи сахалыы сахалыы саҥарар суруйар дьоннор олус диэн үөрбүппүт босхоломмут курдук буолбуппут бэйэбит тылбытынан дьоммуту эрэргэбитигэр тылбытын сайа этэр диэн сүрдээх үчүгэй үчүгэй этэ аат уларыйыта диэн сүрдээх ыарахан дьыала биһи хаһыат аржентинца аатын үйэтитиигэ улуус интернациональнай буолуутугар элбэх малаһалары таһаара сылдьыбыппыт ити грузиннары кытта сыһыан олохтурга ген биһи хаһыаппыт редакциятын үлэһиттэрэ, кинилэр этэргэ дылы олох мэлдьи сылдьар этибит биһи делегацияларга барар этилэр олус элбэх киһи Попов Николай Степанович Шерсталы редактордаабыт киһи сылдьыбыт Олесов Игорь Гаврильевич редактор сылдьыбыта аат уларытыы уларытыы Сүрдээх ыараханнык барбыта диэхпин баҕан, ону ол ити таатталар дуу, ньурбалар дуу түргэн баайда уларыйбыт буоллахтар биһиги хаҥаластар этэргэ дылы интернациональнай оройуон буоларбытынан дуу, сүрдээх көхтөөх дьоннор баалларынан эбитэ дуу, оттон утарылаһааччылар баар этилэр буоллаҕа дии. Ол кэмҥэ оттон биһиэхэ хаһыаппытыгар дьон санаата көҥүл тахсар буолбута, особенно бу сахалыы хаһыаппытыгар. Тоҕо төннө сатыылларын, тоҕо руку ааты илдьэ сылдьыаххайыҥ диэн уопсайынан маннык хаҥаластар өй-санаа өттүнэн туохтара дууhtара диэхпин суоҕарабын тыыннара уһуктубут кэмэ этэ ол иһин сүрдээх үчүгэй ыстатыйалар тахаллар этэ бу мин холобур хаһыакка ааҕан көрдөхпүтүнэ бу биһи подшипкабыт түөрдэн сылтан хаһыат бары нүмердэрэ бааллар бу манна бу бүгүн көрбүппэр итинник историческай материаллар бу улус киэн туттар дьонун туһунан былыргы дьоннорун туһунан тыгын дарҕанта хагалаан элбэх материал тахсыбыта ол барыта бу этэргэ дылы биһи ааҕаччыларбытын улус дьону сэргэтин омук быһыытынан бэйэтин бэйэтин билинэргэ оттон көмө буолбута диэхпин баҕарабын Аат аат бигэргэтиллибитин кэннэ мин ити бүгүн аахтым Павел Николаевич Харитонов үрдээ үчүгэй хоһоон таһаарбыт эбит аха уонна ыстатыйа таһаарбыт эбит уопсайынан үөрүү-көтүү буолбутун өйдүүбүн Онтон дьэ Александр Гаврильевич буоллаҕына эмиэ туохтуур ыырар били дьоду тохтотоотоот остуолу дибдийэр тоҕо тиэртэтаатык сатаат көрүллүө буолуо көрүөхпүт буоллаа диэ хайдах буолан иһэрин диэннэр курдук уоскута сатыыр чэ ол аата кинилэр диэки эмиэ буола сатыыр уоскута сатыыр Ким персименес буоллааны били үлэтигэр бараалла уонна кэлин кэпсэппитим билбитим туох эбит мин итиннэ кыттыһарым хочото уох дии тоҕо диэтэххэ мин улартыахха да диэтэхпинэ ол бүлүү киһитэ кэлэн тоҕо баннорооһор диэхтэрэ диэн оннук орооспотоом диир сөп эбит өйдөөх киһи этиитэ барыта өйдөөх мин итиннэ биир арыы Үчүгэй дьыаланы оҥорбут эбиппин. Грузина Россиябитин урук суруйбутум. Олонтоорук кэллэ, отпетиллер да буолан дии. Бу биһиги грузин киһитэ, аржинкидзе ону биһиги олорбута. Манна революционер, улахан государственнай полицейский деятель диэн Союз ыарахан индустриал тяжелой промышленноһын наркома этэ диэн эһиги бэйэҕит төрөппүт уолгут ол аатын уларытаарыынабыт кини аатынан биһиги үйэтиппиппит баар музей диэн этэн туран уулусса эмиэ баар диэн онуоха дьоһурук кэллэ туох да дьоһуруйдулар диэн да кэллэ Ол кэлбитигэр ону баттаһа кэллэ көр хайаттыгын таххыбыта үрдүк диэн өпкө баарыммыт эбиккит диэн эппиэк кэллэ кини кинини грузиннар бэйэлэрин уолларынан аахпаттар кини кондотьер диэн это человек без родины инньэ диэн уонна биһини грузиннары бэйэтин норуотун хам баттаан туран Россия астаабыгар, аата РСФСР-га союзнай доҕорботохтороон бастан автономнай Грузинскай, Кавказскай республика оҥоруллубуттара. Оҥорбута диэн. Онон кини в общем совместническэй өйдөөх аналаах киһи диэн. Биһиги Кинини аатынан тэрилтэлэри барытын билэн суу оҥордубут, уулуссалары уһу оҥордубут, памятнигын ыллыбыт диэн. Аны туран түмүгэ биһиэнэ буолан барар Хаҥалас историческай ааты төлүннэ. Аны туран Даланы, Багдарыын Сүлбэни утары дьэ аны

Онон сууттаах аны дьыала буолла. Суукка ыҥырдылларын Хайыахпын мин туоһу буолааччы буоллумана тураммын. Ол туоһу буолар диэн эмиэ манан дьыала буолбатах. Мэйии хатыыта үөгү тыл эбит быһыыта мэйитэ хаппыт диэн отон акаар буолбут диэн курдук буолла ди. Онон аны сууттар буоллаана ол Багдарыын Сүлбэни, ол Даланы гытта сууттаһыахтарын син суобаһыргыыллар эбит быһыыта туохтара бастаан ким эрэ кэлбэтэ диэннэр тохтотон кэбистилэр онтон уоттааччылар уларыйбыт аатырда огурду хаалан аалбыта аны туран буолан ол суукка тиийбэт аа диэн бу манна ол туһунан манна эмиэ баар холобура Ол суутка тоҕо тиийбэтэҕэ бу манна бу редакциялар эмиэ суруйбуттара баара бу бу кэллэ ити сүүрбэ алта сентябрь сүүрбэ алтатыгар тоҕон икки сыллаахтык манна кыракый иһитиннэрии тахсыбыта хайакка онно аккаастаннылар диэн туохтаах саха сирин биллиилээх сопонньу биллиилээх учуонайа михаил спиридонович Иванов Магдалина Сильба суруга кэллэ. Ол суругар Михаил Спиридонович кинини сууккун сүбүт дьон Дьокуускай куорат норуодунай суутугар биэрбит сайабылыанньаларын аккаастаналларын, үҥсүүлэрин, төттөрүн-төттөрүн туһунан суруттарын иһитиннэрдэ диэн. Дьону ааттан аатаабаппыт. Билэрин курдук, суукка дьыала Киирээтин кытта республика общественнай тэрилтэлэрэ биирдиилээн дьон багдарыын сүлбэ сүлбэ көмүскэлигэр хотулла көмүскэспиттэрэ. Биһиги хаһыаппытыгар Михаил Спиридонович Иванову көмүскэһэр ыстатыйалар эмиэ бэсэртэммиттэрэ итим дити саха да суруйбутум миэхэ көмүскээмин ону Багдарыын Сүлбэ бу статья киллэрбитэ сүрдээх миэхэ эмиэ үчүгэй Багдарыын Сүлбэни утары тэриллибит дьыала ким даҕаны өттүттэн өйөбүлү көрсүбэккэ хотторор дьылҕалааҕа эрдэттэн биллэрэ ол Кырдьыга дакаастанна диэн бу кыракый кылгас туох баар статьята хабыта хайакка то билигин эргиллэн кэлэҕинаатахха син олорон биэрбэтаа эбиппит хаҥаластар Бытаан буолан бараммыт түбүгэр семья сомоҕолоһор эбиппит диэн мин өйдүүбүн. Диэн кырдьыктаан дьыала буоллаҕа дии. Кырдьыктаан дьыала. Ырыынакка киириигэ даҕаны эмиэ хаамай бүтэһигинэн киирбит бу хаҥаластар биһи буолабыт. Ол ити эмиэ иитиллибит мы өйдүү иһиллэр. Ол багдырын сыа эппэтэх эбит. Мин мэллиэн саныыбын. Олох этэргэ дылы патриот диэн тылы олох атыннык өйдүөххэ наада. Патриот тылы сэрии геройство буолбатах. Патриот диэн олох бу эн иннигэр, дьонуҥ иннигэр тирээн турар суолларга. Ол онно эн көмөҥ, сүбэҥ, эн үлэҥ, хамнаһыҥ онно буолуохтаах. Бар дьоҥҥун көрөһөр диэхтээххин мende. Ол дьэ Ол кыратык бар дьон туохтан саҕаланыҥ, дьиэ кэргэнтэн саҕаланары буолуо, дьиэ кэргэҥҥин көрө бараҥын, оттон нэһилиэккин көрөрүҥ буолуо, бу биһи тоҕо манныкпытый диэн курдук, ол кэнниттэн улуускун көрүөҥ буолуо. Ол республика улахан дьыала, улуускун көрүөхтээххин, ол онно барытыгар эппиэттээх ордук ананыахтаахпыт этэ. Улахан мэһэй баар биһиэхэ харгыс баар туох харгыһа ону мин ити кэпсэттэхпинэ дэгидэтээччим ити биһи интернациональнайдыы иитиллибит оскуолата биир-икки сыл буолбата уонан ылларга барбыта Оскуола үөрэҕэр кытта оннук буолбута. Булу биһиэнэ эмиэ туох этэ, саха тылын Покровскай орто оскуолатыгар эмиэ эксперимент курдук ыыппыттара, үөрэппиттэрэ. Ол төһөлөөх сиирэ-биллиирэ буолуой? Ол биһиги хатыытыгар тиэрдэр буолла кырдьык. Уонна ити киһи үөрэҕэ дьоҥҥо кыайан тиийбэт буолааччы. Тоҕо диэтэххэ кини бэйэтэ эн өйдүүрүн курдук өйдөөбөт, ол иһин ол иһин хайаан даҕаны Ленин эппитэ олох улуу киһи буолла, гений буолла. Кини үөрэниэххэ, үөрэниэххэ уонна өссө үөрэниэххэ диэн этэр ити хайа баар үйэлэргэ хайа баар омукка туһайыллыбыт курдук бии үөрэх үс төгүл этэрэ үөрэниэххэ ол баар дьэ ийэҕиттэн аҕата үөрэниэххэ сөп буолуо үөрэниэххэ оскуолаҕа үөрэниэххин сөп буолуо университекка үөрэниэххин сөп буолуо өссө үөрэниэххэ ол аата олох өлүөххэ дылы үөрэниэххэ наада. Оччо туох эмит кэлэр эбит. Олус кытаанах ордук бу биһиги курдук кудастаа олорор дьоҥҥо итини кыайар сатыыр Онно олус уустук ыарахан. Ол курдук диэн түбүктүөх баар. Убаастабыллаах биир дойдулаахтарым Хаҥалас улууһун олохтоохторо эһиэли улуус дьаһалтатын аатыттан Хаҥаласпыт төрүт аата эргиллэн кэлбитэ отут сыллаах өрөгөйдөөх үбүлүөйүнэн итиитик истиник эҕэрдэлиэхпин баҕарабын. Тыһыынча тоҕус жүз тоҕуон икки сыллаахха алтынньы ый уон алта күнүгэр бу Аржнегизовскай оройуон аатын ылан олороммут биһи бу Хаҥалас улууһа диэн официально урукку түҥ былыргы ааппытын э, төҥүннэрбит э, бэлиэ күммүт буолар. Онон бука бары биир дойдулаахтарбын эһиитини өссө төгүл итиитик-истиник эҕэрдэлиэхпин баҕарабын хаҥаласпыт сайда чэчирии турарыгар бары биир санааннан биир сомоҕоннон биир түмсүүнэн бары үлэлиэхэйиҥ диэн ыҥырабын барыгытыгар чэгиэн туругу дьоллоох олоҕу барыта этэҥҥэ буолууну баҕарабын